Il-kelma stil nużawha f'bosta oqsma, mill-moda u l-mużika sal-arkitettura u l-pittura. Anke l-lingwa għandha l-istil tagħha. Leanne Ellul laqgħet l-istedina tagħna sabiex nitkellmu dwar l-istil u l-istilistika fil-kuntest tal-lingwa u l-letteratura.
Meta nitkellmu fuq stilistika qegħdin nitkellmu fuq l-istudju tal-istil. Hija fergħa tal-lingwistika, l-istilistika, illi tgħaqqad imma anke dixxiplini differenti flimkien u fil-fatt is-sabiħ tagħha huwa din l-interdixxiplinarjetà. U fil-fatt allura meta ngħidu stilistika nħarsu pereżempju eh, lejn il-lingwistika u l-istudju tal-letteratura illi jingħaqdu flimkien eh, u jsiru ħaġa waħda. U fil-fatt meta naħsbu ftit fiha eh, l-istudju tal-lingwistika u tal-letteratura kultant forsi nħarsu lejhom b'mod wis separat minn xulxin, meta fir-realtà Il-lingwa għandha bżonn il-letteratura biex tistagħna u l-letteratura finalment tagħmel użu mil-lingwa, tħaddem il-lingwa. L-istilistika tinqasam f'fergħat differenti u fi ħdan l-istess stilistika appuntu hemm dawn l-oqsma differenti bħal pereżempju hemm corpus stylistics jew feminist stylistics. Literary Stylistics li huwa li hija fergħa popolari ħafna fil-fatt. U allura meta qegħdin ħarsu lej l-istil, ejja ngħidu aħna fil-qasam tal-istilistika letterarja, se nagħrfu pereżempju kif il-forma u l-kontenut jingħaqdu id f'id biex irendu xogħol iktar u iktar partikolari. Per eżempju, jiġini eżempju partikolari f'moħħi Immanuel Mifsud u l-poeżija L-Kantiku tad-Dipressi li fiha iħaddem ir-repetizzjoni, il-litanija u mela filwaqt li għandek it-titlu li diġà qed jindika li ċerta direzzjoni li se toħodna fiha l-poeżija L-Kantiku tad-Dipressi mbagħad hemm din ir-repetizzjoni li tibqa' tisħaq u tisħaq u tisħaq bl-istess punt tiftaħ kull vers bl-istess kliem. U allura f'dan is-sens mela naraw il-forma u l-kontenut li jingħaqdu id f'id. Hemm diversi aspetti oħrajn li nistgħu insemmu ma b'mod wiesa' ħafna, ħafna mill-għażliet li nagħmlu biex ngħidu hekk huma għażliet finalment ta' stil, tal-mod kif se titwassal din il-biċċa letteratura, din il-kitba. Dak li rridu nwasslu finalment kif se jitwassal mhux ix-xiex biss naturalment. L-istilistika naħseb li hija importanti ħafna ehm, għaliex meta nibdew niġu konxji ta' kif qed inħaddmu l-lingwa jew ta' kif ħaddieħor qed iħaddem il-lingwa appuntu naħseb li anke nrabbu ehm, ċerta sensittività lejn il-lingwa Ehm, u jien nħobb ngħid ħarsu, ejja nħarsu madwarna u nisimgħu l-politikanti tagħna jitkellmu, ehm, nisimgħu l-xandara tagħna jitkellmu, nisimgħu l-żgħażagħ tagħna jitkellmu. Ehm, u meta tibda tisma' u tosserva, jew anke appuntu taqra l-letteratura nnifisha, tibda tinnota anki bċertu modelli li qed jitħadmu, modelli rikorrenti per eżempju fit-taħdit li tarom il qed isiru iktar u iktar popolari. U allura naħseb illi anki meta niftħu għajnejna għal mod kif qed jitħaddem l-istil finalment anki nsiru iktar u iktar sensittivi għall-kelma u l-mod kif tintuża għax finalment għandna responsabbiltà kbira kif nużaw il-kelma u Hawnhekk ukoll fejn jidħlu dawk li nħobb insejħilhom anki l-għażliet politiċi li nagħmlu meta qegħdin appuntu ehm, ninżġu l-kelma f'xi ħaġa li tmur lil in forsi ehm, mit-taħdit tagħna ta' kuljum u tilħaq anki ehm, livelli iktar speċjali u speċjalizzati. Għatfadal ħafna u ħafna u ħafna xi jsir fuq l-istilistika, hemm baħar ta' possibiltajiet, Illum il-ġurnata anki t-teknoloġija tippermettilna li jekk qabel forsi konna nagħmlu studju fuq test wieħed jew tnejn, illum jekk nidħlu anki f'qasam bħalma hu l-corpus linguistics u allura anki nidħlu mbagħad fil-corpus stylistics, nirrealizzaw li pereżempju nistgħu noħolqu tiftixiet, nfittxu għal mudelli rikorrenti, fuq medda ta' testi, mhux sempliċement test wieħed jew tnejn, u allura dik tippermettilna osservazzjonijiet mhux biss profondi imma iktar mifruxin ukoll li permezz tagħhom nistgħu anki noħolqu iktar ġeneralizzazzjonijiet. Jiġifieri l-possibiltajiet huma infiniti u nittama fil-fatt ukoll illi dan il-qasam jiftħilna xi ftit iktar għajnejna